Şu gün men iki sany ýalançy kezzap eşege jogap berjek. Birisi agzyndan süýt ysy gitmedik ganjyk, beýlekisem hökümetiň iti, kezzap ýalançy. Türkmenleriň daşary ýurtdaky arkadaglary, o siziň Kömegiňiz gerek däl-ow. Siz türkmenlere Türkmenistanda ýaşap işlemäni, hak-hukugyny talap etmäni öwrediň. Ana şonda siz türkmenlere kömek edersiňiz. O sen olaň puluny alyp işe salanyň bilen sen emeli kömek edýäň, adamlara kömek edeňok sen şolary Türkmenistana gider ýaly goldamaly. Sen haçanda Türkmenistanda adamlara iş şertlerini döretseň, ýaşamana şertler döretseň, şolaryň hak-hukugyny gorasaň, adalaty talap etseň, ana sen şonda adamlara hakykatdan kömek edýäň. Ol sen adamlaryň puluny alyp, işe salanyň bilen sen adamlara kömek etdigiň bolanok. Ol bir emeli. kömek eden bolýaň, reklama edýäň hem pul gazanýaň. Onuň seniň kömek däl, onuň seniň kezzapçylyk. Alşer Sahatowyň bokuça-da bolup bilmeýäňiz siz. Alşer Sahatowyň saýasynda Türkmenistanda millionlarça adamyň kömege mätäçdigini biz bildik. Aýraçylyk, açlyk, ahlaksyzlyk, başga-da müňlerçe problemalarynyň bardygyny bildik. Alişer Sahatow şol adamlarynyň sesiniň ýaňlanmagyna garantiýa we şolara tizden-tiz kömegi üpjün edýär. Kömek edilmegine şert döredýär. Hakyky kömek ana şol syýasy meseleleri düýpden çözmek, jemgyýetçilik meseleleri düýpden çözmek hakyky kömek şol. O siziňki kömek däl. O pul nalygada işe salmak kömek däl. Ýa o biriniň puluny alypdyrlar, aý saňa men kömek edeýin, sen maňa bäş ýüz manat komissiýon ber, şo alan puluň ýarysyny maňa ber, men saňa şo puly alyp bereýin diýmek kömek däl ol. Ol kezzapçylyk. Türkmenistanyň hökümetinden şolara iş şertlerini döredip ber, ýaşamak üçin Ýaşaýyş şertlerini döredip ber diýip talap etmeli, hakykatdanam seň kömek edeniň edesiň gelýän bolsa. Ol publikada reklama edip pul gazananyň bilen sen adama kömek etdiň bolanok. O seniň haýwanlygyňy görkezýä. Ýenede bizede sökýän bolsaň. O seniň doňuzlygyňy görkezýä. Pituh. Bu eşek Myrat Kürre. O Türkmenistan derneginiň adyny ulanyp, adamlara kömek eden bolýa. Aý, pylana kömek et, pylanyň puluny alyp ber diýen bolýa. Şoňa-da adamlardan bir süri komsýon alýamyşyn. Onuň etmeli borja sen etmeli borjuňa halka kömek etmeli sen. Sen oň üçin pul almaly däl-ä. Bu kezzaplar adamlary aldap pul gazanýarlar şoňada ýene kömek edýäs diýip gürleýärler. Hökümetiň iti Aýakdan aslyşyp zaýbal etdi. Şu wagta çenli men jogap bermedim. Ine şu gün jogap berýän şuňa. Her dürli zat diýip gördi maňa. Aý sen adamlary kemsitýäň, aý sen adamlara näme diýip. Adam öz özüni tanamasa hiç wagt düzeljek bolup hereket etmeýär. Ilki adam özüni tanamaly. Mal ýaly bolsaň mal ýaly diýmeli bolýar. Samsyk bolsaň samsyk diýmeli bolýar adama. Ana şonda adam düzelmäne başlaýar. Senem halliş, agzyňa berk bol, agzyňa ak gelsede gara gelsede gürläp gezme. Aktiwistleriň saýasynda ýurduň içinde hakyky bolýan zatlar sosial mediýada köpçülige ýaýylyp dur. Hem onuň dogry tarapy, ýalňyş tarapy maslahat edilip, adamlara düşündirilip dur. Aktiwistleriň saýasynda. Aktiwistlere jogap edip, Türkmenistan hökümeti Türkmenistan dernegini açdy Istanbulda. Oguzboýy dernegine jogap edip. Adamlar aktiwistlere ýüz tutmasyn. Bize ýüz tutsun, biziň abraýymyz gaçar diýip gorkýa hökümet. Şy bürgüt diýlen item, maksat Türkeniýada başgada müňlerçe itler aktiwistlere jogap edilip, çykaryldy. Proýektler şolar. Şolar bize garşy göreşmek üçin, halka kömek edensirän bolmak üçin döredilen adamlar şolar. Olar öz akyly bilen, Aý, men şu adamlara kömek edeýin-ow, men gynanýan şulara diýip çykan it däl bu bürgüt diýilýän haýwan. O Myrat diýilýän kürre taşşak, ol öz islegi bilen adamlara kömek edenok. Ol hökümetiň buýrugyny ýerine ýetirýär. Ýöne kömek edensirän bolýar. Göz üçin. Aktiwistler bolmadyk bolsa Türkmenistanyň niresinde näme bolup dur Marynyň halky Lebapda näme bolup dur bilmezdi. Bir oba goňşy obada näme bolýanyny bilmezdi. Egerde siz ýalak kezzap Öz bähbidi öz puly üçin işleýän adamlara galsa, Türkmenistanyň niresinde näme bolýa daže habarlaram bilmezdik biz. Bilmänem gezdik iki müň ýigriminji ýyla çenli. Ýöne şu aktiwizm güýçlenip, Türkmenistanyň niresinde näme bar köpçülige ýaýylmana başlady, köpçülik bilmäne başlady. Aktiwistler habar beriş serişdesi hem sosial medialara halkyň ünsüni çekýän hem syýasy meselelere adamlaryň ünsüni çekýän, adamlara hak-hukuk öwredýän bir dobrowolnyý adamlar, gurama ýalak bolup gitdik biz. Biz hiç kimiň edip bilmejek zatlaryny edip otyrys aktiwistler bolup. Ilki bilen mertlik gerek. Ondan soň bu zatlary etmek üçin akyl gerek. Ondan soňam bir süri zähmet gerek. Aktiwist bolmak ýeňil iş däl. Sen janyňy howp astyna goýýaň, saglygyňy guradýaň. Aktiwist bolmak ýeňil iş däl. Sen ýaly o bäş manat üçin kömek edensirän bolýan haýwanlaryň etjek işi däl aktiwizm. Aktiwizm üçin ýürekde isleg bolmaly, ýürekde söýgi bolmaly adamlara bolan. Aktiwistler bar bolany üçin maksat ýaly trýapkalar ol hassalara kömek eden bolup reklama edip gezdi. Şo aktiwistleriň abraýyny gaçyrmak üçin aktiwistlere jogap edip ine bu bürgüt diýilýän iti it häzirem adamlara kömek eden bolup ýör. Şo aktiwistlere ýüz tutmasyn. Şo problemalar Ulalmasyn, halkyň içinde näme bolýar, nirede bolýar, nähilek bolýar, bileýin diýip, hökümetiň goýan iti.